ہیلو ایوری باڈی السلام علیکم اج ساری جڑی بیٹھک ہے پروفیسر ڈاکٹر نجیب احسن ملگانی صاحب نال ہے انہاں نے وچوں ایک خوبصورت ٹرانسلیشن کیتے سرائیکی اچ اوڈرے لوئی بورخیس دا کہانی ان دا گاڈ سکرپٹس دا گاڈ سکرپٹ پہلے میں او کہانی پڑھدا ہاں پچھے اوندے بعد اساں جیڑھا ہے نا ایں کہانی دے اتے گفتگو کریسوں اے بڑی انوکھی کہانی ہے بورخیز ویسے ہی انوکھا ایک یونیک قسم دا رائٹر ہے انہاں نے اے دا گاڈ سکرپٹس کو دا ترجمہ کیتے الوہی لکھت پتھریں نال اسری ڈھک ٻہوں ڳوڑھی تے ادھ دائرے دی شکل وچ ہئی جیندا فرش پتھریں نال بݨیا ہویا لڳ بھڳ ہک وݙے دائرے وانگوں ہے۔ ڈھک دی عمارت تے اوندے فرش تے فرش دی ݙکھ۔ ڈھپ تے وڈپ دی چتاونڑی ڈیندی ہے۔ ڈھک دی وچلی کندھ ک ایکوں ڈو حصیاں وچ ونڈیندی ہے۔ وچلی کندھ بھانویں جتلی اچی ہے ول وی چھت دے گول چکر یعنی گنبد تئیں نئیں پجدی۔ ایں ڈھک دی ہک کوٹھڑی وچ میں بند ہاں۔ ایں ڈھک توں پہلے میں زینا Zina Khan کوہلوم دے آشرم دا پروہت ہم۔ او آشرم کوں ہسپانوی حملہ آور الوراڈو ساڑیا ساڑ سواہ کر ݙتا۔ ڈھک دی وچلی کندھ دے ݙوجھے پاسے آلی کوٹھڑی وچ ہک چیتا بند ہے جیڑھا اپݨی نپی تلی ٹور نال ٹور نال ویلھے وقت دا حساب رکھدے۔ وچلی کندھ وچ لوہے دی سلاخیں آلی کھڑکی ہے۔ ٹھیک ݙوپہر ویلھے چھت دے گول چکر یعنی گنبد وچ ہک موری کھلدی ہے ڈٹھوں ڈھک دا دروخہ جیندی شکل ڈھیر گزریل وقت پاروں میکوں یاد نئیں رہی۔ ہک چرخی تے سلڑھی رسی نال ماس تے پاݨی دے تین ہیٹھ پچیندے۔ ٹھیک اوں لازے موری توں آندی روشنی موجب میں وچلی کندھ دے سلاخیں آلی کھڑکی توں چیتے کوں ڈیکھ سگداں۔ بہوں مدھ اندھارے وچ راہݨ پاروں ویلھے وقت دا حساب رکھݨ جوگا نئیں رہیا۔ محض اے یاد رہ گئے کڈاہیں میں گبروں ہم تے ڈھک دی کوٹھڑی وچ ٹردا پھردا ہم جتھاں اج میں قسمت وچ لکھی موت دی بھال وچ ہاں ڈھک وار تھیوݨ توں پہلے میں کالے شیشے پتھر دے چھرے نال اپݨے شکار دا سینہ چیر ݙینا ہم اج شاید کوئی جادوگر جادو یا کرامت میکوں کھڑے تھیوݨ جوگا کر سگے کوہلوم دے آشرم کوں بھال آوݨ توں پہلے زور آور گھوڑ سواریں دفن خزانیں دی پچھ گچھ کیتے میڈے وجود تے لوہے دے گرم سراخیں نال ڈنبھ ڈتے۔ انہاں میڈے اکھیں دے سامنڑے دیوتا دا بت بھن تروڑیا۔ بھن تروڑ ڈتا۔ دیوتا ول وی میڈے نال رہ گیا۔ میں چم چپ چاپ ظلم سہندا رہیا۔ سہندا رہیا۔ انہاں میڈیاں ہڈیاں بھن ڈتیاں۔ میڈی کھل چھل گھدی تے میڈی شکل بگاڑ ڈتی۔ میکوں ہوش آیا تے میں ڈھک دی کوٹھڑی وچ ہم جتھوں شاید اپنڑے جیندے جیندے نہ نہ نکل سگاں نہ نکل سگاں۔ اینجھی اونکھ وچ جیون کیتے کہیں شغل دی لوڑھ ہئی ایں سانگے میں اندھارے وچ او سب کجھ یاد کرݨ دا عہر کیتا جو ڄاݨدا ہم میں بے انت راتیں پتھریں تے ترشے نانگے تے تندید تے ڳݨتری یا شفا ݙیندر وݨیں دیاں اصل شکلاں یاد کرݨ وچ گزار ݙتیاں ایں کم موجب گزرے سال ہولیں ہولیں میݙے وس وچ آ ڳئے۔ تے ہر او شئے میڈی تھی گئی جیڑھی کڈاہیں میڈی ہوندی ہائی۔ ہک رات میں ہک گوڑھے گوڑھے بیت دی سدھ اچ نیڑے پڈ گیا میڈے خون وچ خون وچ اوہا تیزی آ گئی جیڑھے کہیں مسافر دے خون وچ سمندر ڈیکھن توں پہلے آندی ہے خدا دی معیشت مشیت تے اوندے وتیرے دا بھید ہولیں ہولیں کھلدا گیا۔ خدا دی مشیت زمانے تے وقت دے خاتمے تے تھیوݨ آلی تباہی کوں تخلیق دے پہلے لحظے وچ ݙیکھ گھدا تے اوں ویلے ای ہک الوہی لکھت آندی نسلیں کوں تباہی توں بچاوݨ ساڳے کہیں اݨ ڳجھی جاہ تے رکھ ݙتی جتھاں وقت یا حادثے دی پڄ نہ تھئی۔ نہ تھی سگدی ہئی۔ اوں لکھت دی جا تے زبان دی سدھ سدھ نہ ڈتی گئی۔ وسواس ہئی کوئی قسمت آلا ہیکوں کوئی گول تے پڑھ سگسی۔ میکوں لگا اج وی ہمیش وانگوں وقت دا انت نیڑے ہے۔ میں کوہلوم دے آشرم دا چھیکڑی پروہت ہوون سانگے اوں لکھت دی جا دی گول تے شبدیں دی سدھ جو جوڳا ہاں بھانویں میں ڈھک دی بے وسی وچ ہم ول وی الوہی لکھت دی ڳول دے خیال میݙے اندر امید دا نور بھر ݙتا۔ میں کوہلوم دیاں لکھتاں ہزار ہزاراں واری پڑھیاں ہن ہݨ محض انہاں دی ڳوڑھی سدھ دی لوڑھ ہئی۔ ایہ وچار میݙی ہمت ودھارے دا موجب تھئے تے میݙے اندر گھمݨ گھیر جاڳ پئی۔ میݙے سوچیں وچ کئی ابدی شکلاں آئیاں، جنہاں وچوں ہک میݙی گول دی شئے تھی سڳدی ہئی۔ میݙی ڳول دی شئے کوئی رو، دریا، بادشاہت یا تاریں دی ترتیبی ونڈ تھی سڳدی ہئی، ول وسواس تھیا انہاں وچوں کوئی شئے ابدی تے وقت دے زور توں ٻاہر نئیں۔ زمانے روحیں کوں ملیا میٹ کر ݙیندن، دریاویں دی واہݨ وٹیج ویندن، بادشاہتاں دھوڑ تھی ویندن، تاریں ترتیبی ونڈ وݨت بݨدی وڳڑدی رہندی ہے تاریں دی ترتیب ای وݨت بݨدی وڳڑدی رہندی ہے خدا آسمان دی خود آسمان وی وڳ تے وٹ پھیر توں نئیں بھڄ سڳدا میکوں لکھت دی ڳول کیتے ہمیشہ ہمیش رہݨ آلی کہیں وکھری شئے دی ڳول ہئی۔ میں اناج، گھا، پکھیں تے انسانیں دے نسلیں دا سوچا۔ میکوں شک تھیا او الوہی لکھت میڈے چہرے تے وی تھی سگدی ہے۔ ایں وچار پاروں گول دا انت شاید میں خود ہم۔ انہاں خیالاں دے گھمنڑ گھیر وچ ہاں۔ مرینے اچنڑ چیتی میکوں یاد آیا چیتا وی تاں خدا دی صفتاں وچوں ہک صفت ہے۔ ایں خیال میڈے سر توں بار لہا ڈتا۔ میں تصور وچ زمانے تے وقت دی پہلی فجر، فجر ویلے خدا کوں اپنے شبد چیتے دی جیندی کھل تے لکھ لکھدا تے اوندی امان وچ ڈیندا ڈٹھا۔ چیتے ول غاریں غاریں، گنے دے کھیتیں، جنگلیں وچ تے جزیریں تے نسل ودھارے کیتے اوں وقت تئیں پیار تے ملاپ کریندے رہسن جیتئیں او لکھت وقت دے خاتمے تے خاتمے تے انسان دی چھیکڑی نسل تئیں نہ پڄ ونڄے میں اپݨے خیال وچ بھول بھول بھلکݨی وانگوں چیتے دیاں غاراں تے انہاں دے غول ݙٹھے جیڑھے اپݨے ذمے لڳے کم پورا کرݨ کیتے ساوے گھاہ دے میدانیں وچ دہشت پیدا کریندے ہن۔ میڈے نال آلی کوٹھڑی وچ چیتے دا ہووݨ میڈے ویچاریں دی پک کیتے ہک غیبی مدد ہئی۔ میں کئی سال چیتے دی کھل تے کالے دھبیں دی سرت پاوݨ تے انہاں دی بݨت تے تندیر دی سرت ٻدھ دی ڳول وچ گزار ݙتے۔ ایں پرکھ پرچوڑ نال میکوں پک تھیا اندھیرے دا ہر لحظہ روشنی دے لحظے نال سݨلیا ہوندے۔ میکوں ڄاݨ پئی چیتے دی پیلی کھل تے کالے دھٻے نکے وݙے دائریں دی شکل وچ ہن تے کجھ ہک ݙوجھے دے چاڑھویں الٹے پھلٹے الٹیں پلٹیں لکیریں وانگوں چیتے دے ہیٹھلے وجود تئیں ویندن۔ جا جا تے رتے کناریں آلے چھلے وانگ نشان ہن۔ میں ایں پرکھ پھلور دی اوکھ دی گالھ نئیں کریندا، محض اتنا آکھساں، میں کئی واری ڈھک دی چھت دے کول چکر دو منہ کر تے الوہی لکھت دی گول وچ اپنی بے وسی تے رو پیا۔ ہولیں ہولیں میکوں جاݨ پئی۔ الہامی لکھت دی گول اپنے گوڑھے اوکھ دے ہوندیں ہوئیں وی الہامی شبدیں دی سدھ پاوݨ توں سوکھی اے۔ ہک مطلق ذہن میں خود توں پچھیا آخر کینجھے شبد لکھ سگدے جتھاں انسانی زبانیں وچ وی کوئی سمجھایا شبد اینجھا نئیں جیندے وچ پوری کائنات دی سانجھ نہ ہووے جڈاں اساں لفظ چیتا آہدے ہیں تے ایں لفظ وچ چیتیں دی پوری نسل ہوندی ہے جنہاں توں ایندا ڄم تھئے او ہرݨ تے کچھوے وی شامل ہوندن جیڑھے چیتے کھاندے راہندن تے او گھاہ وی ہوندن۔ ݙیکوں ہرݨ کھاندے رہندن۔ کھاندے رہے تے دھرتی جئیں گھا کوں ڄم جئیں دھرتی جئیں گھا کوں ڄم ݙتے تے دھرتی کوں روشن روشنی ݙیوݨ آلا ݙیوݨ والا اسمان وی اوں ہک لا ہک لفظ وچ دے اندر ہوندے۔ انھاں وچاریاں نال میݙے اندر راز کھلدے ڳئے۔ میکوں پک تھیا خدا دا ہک شبد سچ وی بے انت تندیر کوں کھول تے اچ تے اچارݨ کر ݙیندے ول وقت دے نال نال میکوں خدا دے شبدیں دی ڳول ولکا کم تے خدائی مشیت دے ہتک لڳی۔ میݙے دھیان وچ آیا خدا دا آکھیا ہک لفظ اپݨے اندر پوری کائنات رکھدے اوندا کوئی لفظ اپݨی وسعت پاروں کائنات دے زمانے توں گھٹ نئیں تھی سڳدا۔ اوں ہک شب دی شبیہ وچ پوری زبان یا اوں زبان دے وچ جو کجھ آکھیا ونڄ سڳدے سما ویندے تے اوندے سامݨے انسانی زبانیں دے لفظ دنیا، کل، کائنات بے وقعت لڳدن۔ ہک ݙینہہ یا ہک رات کیوں جو میݙے کیتے انہاں دا وکھرا کرݨ اوکھا ہا، میں خواب وچ ڈھک دی کوٹھڑی وچ ریت دا ہک ذرہ ݙٹھا جینوں میں دھیان نہ ݙتا۔ میں سم تھیوم۔ تے خواب وچ جاگیا ریت دے ذرے ݙو تھی ڳئے ہݨ میں ول سم تھیا خواب وچ جاگیا تے ریت دے ذرے ترائے تھی ڳئے ہݨ ہولیں ہولیں ریت دے ذرے ودھدے ڳئے انت ڈھک ریت نال مونہہ تار تھی ڳئی میکوں لڳا میں ڈھک دے ارد دائرے دی عمارت وچ ریت نال پریش تے مردا پیاں۔ میں اپݨے خیال وچ جاڳݨ دا آہر کیتا۔ ہر پاسے ریت موجب میکوں جاڳݨ بے سود لڳا۔ ریت نال بھری ڈھک وچ ساہ گھنݨ اوکھا ہا۔ ہک پاسے توں کنسو آئی جئیں میکوں خواب وچ جاڳݨ دی چتاوݨی ݙتی تے آکھیا توں ہک اینجھے خواب وچ ہئیں جیڑھا ریت دے ذریں وانگوں بے انت خوابیں نال سڑ ڄاوے۔ میکوں آکھیا ڳیا توں کجھ ڳول دے اوکھے پن دا پندھیڑو ہئیں، ایں سانگے جاڳݨ توں پہلے مر ویسیں، میکوں کہیں شئے دی کوئی سدھ نہ پوندی ہئی، ریت میݙے منہ وچ آوݨ پئے ڳئی، میں ان چیخ تے آکھیا خواب وچ وگھڑدی ریت میکوں کیویں مار سڳدی ہے تے خواب وچ خواب نئیں ݙٹھے ونڄ سڳدے، اچݨ چیتی میں روشنی دی جھپاک نال جاڳ پیاں، چھت دی گول چکر دی موری وچ ڈھک دے دروغے دا چہرہ ڈٹھا تے چرخی نال سڑڑی رسی نال ماس تے پاݨی دے تین ہیٹھ آندے پئے ہن جیویں بندہ انت قسمت دے لکھے کوں من گھندے تے میں اپݨے جیوݨ کوں اپݨے حالات نال ڈھال گھندے گھندے تے اپݨے جیوݨ کوں اپݨے حالات نال ڈھال گھندے، میں وی اپݨے آپ کوں الہوئی لکھت دی کھوڄی یا دشمنے توں پور گھنݨ آلے ڳبھرو یا پروہت ہووݨ دے وہم توں کٹ تے خود کوں ڈھک دا قیدی من گھدا تے خوابیں دے بھول بھلکݨیں توں نکل تے اپݨی ڈھک وچ ول آیا۔ میں ڈھک دی گم اوندے چیتے اوندے موری جتوں سوجھدا پوندا ہا اپݨے ٻڈھڑے وجود ڈھک دے اندھارے تے پتھر دی خیر منگی پل اچݨ چیتی ہک وقوعہ تھیا جیکوں ݙسݨ تے بھل ونڄݨ اوکھا ہے ایہ خدا تے کائنات نال ہک تھی ونڄݨ دا وقوعہ ہا خدا تے کائنات دے وکھو وکھ ہووݨ دا میکوں پک نئیں میکوں سدھ پئی انتر گیان دے اشارے وکھو وکھ تے ہر واری نویں ہوندن کوئی اندھا کر ݙیوݨ آلی روشنی وچ خدا کوں ݙیہدے، کہیں کوں او تلوار دی دھار دی چمک وچ ݙسدے تے کوئی اوکوں گلاب دے پنکھڑیں وچ ݙیہدے۔ میں ہک چرخ ݙٹھا جیڑھا میݙے سامݨے نہ پچھوں نہ کہیں پاسے تے ہا تے ہا۔ پاݨی تے بھا نال بݨیا او چرخ ہر جاہ تے ہا بھانویں ایندے کنارے ݙسدے ہن۔ ول وی بے انت ہئی، ایندی ہر او شئے جیڑھی ہئی، ہئی یا ہوسی نال جڑت ہئی۔ ایں چرخ دی جھلار دی ہک تن میں میں ہم تے ڈوجھی تن ظالم الوراڈو ہئی جیکوں میں کوں جئیں میں کوں برباد کیتا ہا۔ ایں چرخ ڈیکھن نال میں کوں کرم تے اوندے کارن دی سٹ پئی۔ میں کوں لگا سٹ بٹ کلپنا تے محسوس کرن توں ودھیک خوشی دا کارن ہوندی اے۔ ایں پرکھ نال میں کائنات تے ایندی بݨت دے خاص چتر ݙٹھے۔ میں الوہی کتاب وچ ݙسے ڳئے جیوت جم دا ویلھا ݙٹھا، روہیں کوں پاݨی توں ٻاہر آندا ݙٹھا، جنگلیں او جھڑ مریندے پہلے پہل زمانے دے بندے تے پاݨی دے اتلاء ݙٹھے، جیہڑے انہاں دے خلاف تھی ڳئے ہن۔ میں انہاں دیاں شکلاں وگاڑݨ آلے کتے ݙٹھے۔ میں ہک بے چہرہ خدا کوں ݙوجھے خدائیں دے نال دی اول گھندا ݙٹھا تے اݨ ڳݨت کرم یعنی عمل ہی خوشی دی سوبھ وچ گھلدے ݙٹھے۔ ایں سدھ نال میں چیتے دی کھل وچ لکھے الوہی لکھت دی سدھ پا گھدی ہئی۔ لکھت چوڈھاں لفظیں دا منتر ہئی جیڑھے بے ترتیب ڈسدے ہن۔ جنہاں دے ودھ نال میکوں او طاقت مل سگدی ہئی جیندے نال ڈھک دیاں کندھیاں ڈھہہ سگدیاں ہن۔ اندھارا روشنی اچ بدل سڳدا ہئی، میں جوان تے لافانی تھی سڳدا ہم۔ میں ظالم الوراڈو دی چیر پھاڑ کر تے ہسپانوی سینے چیر سڳدا ہم۔ میں تباہ تھیا آشرم ولا بݨا تے اپݨی سلطنت قائم کرݨ جوڳا تھی سڳدا ہم۔ ݙٹھا، موقت زو۔ ماء دی حکومت ہے چالیہہ حرفیں نال بݨے محض چوݙاں لفظ آکھݨ نال میں زینا کان دنیا تے حکومت کر سڳدا ہم میکوں پک ہے میں انہاں لفظاں دا ورد نہ کریساں کیوں جو میں زینا کان کوں بھل ڳیاں میں چیتے دی کھل چیتے دے کھل تے لکھیا منتر کݙاہیں نہ پڑھساں، بھانویں او میݙے نال ختم تھی ونڄے۔ اوں جھئیں کائنات تے اوندے اندر دی چتر کاری دی سٹ پا ڳھدی ہے۔ کݙاہیں ہک بندے تے اوندی خوش بختی یا بد بختی بارے نئیں سوچیندا، بھانویں او بندہ او خود ہووے۔ بندہ ڄݙݨ اپݨی ہون توں ٻاہر آندے۔ اوندے کیتے ول کوئی ڈوجھا تے کوئی ڈوجھی قوم نئیں راہندی، ایں موجب میں الوہی شبدیں دا ورد نئیں کیتا تے میں اپنے آپ کوں ڈھک دے اندھارے وچ مرݨ کیتے وقت دے ہتھیں ڈے ڈتا۔ واہ بشرت بڑا خوبصورت ٹرانسلیشن میڈے کجھ غلطیاں تھیاں ہوسن۔
نہیں کوئی اتنا زیادہ کہنن تھینک یو تھینک یو ویری مچ۔
مرشد تھوڑا جا اینا کوئی اگر تھیم دے اتے پہلے گال کروں چا کہانی دے پچھے کو کھولوں کھولوں
یا کہ پہلے تا ایکو پہلے فیز دے جسا ایکو دیکھ سوں کہ کہانی دی سٹائل کیا ہے صحیح کیڑی جیویں تساں ایکڈیمک بکس کوں ڈیکھو تاں اوندے اچ بے شمار سٹائلز کوں ڈسیا ویندے کہ فلاں فلاں فلاں لیکن میں کجھ بلیو کرینداں چار پنج سٹائلز دے اتے جیندے اچ پہلی سٹائل کوں اساں تساں میڈے کولوں زیادہ بہتر جاندے ہو لٹریچر اچ ریئلسٹک سٹائل آندے جیندا تہاکوں سب توں وڈا نمائندہ رائٹر جیڑا ہے چیکوف نظر آندے۔ کہ ہک آرڈینری ایونٹ کوں گھن کے ہک آرڈینری کوئی ایشو کوں گھن کے اوکوں بڑے خوبصورت انداز نال کہانی دی صورت وچ پیش کرے تھے اور اے سٹائل ساڈے اردو وچ بہوں زیادہ پاپولر رہ گی ہے اگر تساں ڈیکھو اردو ادب کوں کہ جتھاں سعادت حسن منٹو دے جملے کہ تساں سماج ٹھیک کرو میڈا کائنہ ٹھیک تھی ویسن اے بیسیکلی

وقت دی ہاریزنٹل نہیں ہوندا سرکولر ہوندا اور ایندے وچ ہک نیریٹر دی انر فیلنگ ٹائم دے اگو پچھو دے پراسس دے وچ رائٹر جیڑا ہے ڈسکرائب کریندے اور ایندی مثال ہی تہاکوں انگلش رائٹر وچ مل ویسی اور میں پرسنلی سرائیکی وچ اے سٹائل سب توں زیادہ پسند کریندا اور اے سٹائل وچ کہانیاں لکھداں یعنی سٹریم آف کانشسنس اوندے بعد اوندی تریجی سٹائل ہے سمبولک جیندے اچ بورخیس ہم سیلف نمائندہ رائٹر ہے کہ اینکوں عمومی طور تے کریٹکس جیڑے ہن سمبولک سٹوری رائٹر سمجھدن اے مطلب ہے ایندے وچ وی بہوں سارے رائٹر ہن جنہاں دا تساں انگلش لٹریچر فرینچ لٹریچر ہے جنہاں دے بہوں سارے حوالے ڈیکھ سکدے ہو تے اے میں جسٹ او آئیڈیا او سٹوری تو ونجن واسطے

پوسٹ ماڈرن ہے اور وہ تساں بہتر جانتے ہو کہ پوسٹ ماڈرن دے وچ کہ ریالٹی اور فکشن دا جڑا باؤنڈریز جن انہیں کو بلر کر دیتا ویندے تے بی ایک سٹائل جڑی سب تو پاپولر سٹائل ہے گیبریل گارشیا دی وجہ کلو میجیکل ریئلسٹ اور اے حیران کن گالھ ای وے کہ میجیکل ریالزم بے شک اوندا بانی یا اوندا سب توں زیادہ پاپولر رائٹر گیبریل آدھن لیکن اے سٹائل سرائیکی کلچر دا سب توں پراݨا سٹائل ہے جیندے وچ پراݨے قصے کہانیاں ریئل کریکٹر دے نال ان نیچرل ایونٹ تھیندے ہن انہیں کوں ڈسکرائب کیتا ویندا یعنی میجیکل ریئلزم سارے سرائیکی وسیب دا بہوں پاپولر اسٹائل ہے اور اگر اساں ہن ایں سٹوری توں ڈیکھوں کہ جیڑی سٹوری دا ترجمہ تساں ڈیشے گاڈ سکرپٹ ایندا ایپرنٹ تہاکوں لگدے ہے کہ اے سٹریم آف کانشسنس سٹائل دی سٹوری ہے کیونکہ سب توں پہلے اوندی پہلی جیڑی کریکٹرسٹکس ہن او اے ہے کہ اینکوں فرسٹ پرسن نیریشن ہے کہ او بندہ جیڑا موجود ہے اوہی نیریٹ کردا اور اتھاں وقت وی ہاریزنٹل نہیں وقت دی نیچر وی سرکولر ہے اور لیکن ایندے بہت سارے پوائنٹس اے وی ہن جیڑے اینکوں اتھوں کڈھ گھن

جیڑھا ہے بے پناہ علامتاں استعمال کرݨا پوندی ہے، بے پناہ سمبولک لینگویج تہاکوں یوز کرݨی پوندی ہے۔ اور اگر تساں کہیں وی کہانی کوں ݙیکھو اوندا سب توں جیڑھا اہم پوائنٹ ہے او ہے اوندی سائیکولوجیکل ڈیپتھ کہ اوندی ڈیپتھ تساں کتنی فیل کریندے ہو۔ اور ݙوجھی ڳالھ اے ہے کہ اوندا کریکٹر دی کمپلیکسٹی کیا ہے۔ کیا او ہک آرڈینری ایونٹ کوں گھن کے ٹردا پئے یا اوں کریکٹر دی کمپلیکسٹی کیا ہے۔ ایندے چند ہک چیزیں دے نال اگر تساں ٻیا ݙیکھو کہ نیریٹو ٹیکنیک کیا ہے، فرسٹ پرسن ہے یا کیا ہے اور ایویں اوندا اینڈ ایمبیگوئس ہے یا اوپن ہے۔ اے بورخیز دی کہاݨی بیسیکلی بہت گہری اور انتہائی فلوسافیکل کہانی ہے۔ ایندے وچ ہن تساں ایندا پہلا پیج پڑھیے، سرائیکی ٹرانسلیشن۔ ایندے وچ پہلے فیز وچ تساں ݙیکھو کہ جیڑھا پہلا صفحہ میݙے کولوں وی سامݨے میݙے خیال وچ ہے تساں ݙیہدے ہو تاں اوپن تھیندے ڈھک دی ڈسکرپشن دے نال۔ ڈھک جیڑھی ہے او گولائی وچ ہے۔ مطلب اے بلڈنگ آلموسٹ نیم دائرہ اے فرش لگ بھگ ہک دائرہ اے اچھا اگر تساں جومیٹریکل شیپ ڈیکھو تاں سرکل سرکل وحد شیپ اے وچ ہیز نو بگننگ اینڈ نو اینڈ ہاں بالکل صحیح اوں نے اپنے آغاز دے وچ جیرے اوں ڈھک کوں ڈسکرائب کیتے اور اوں اے ڈس ڈتے کہ بھئی اے ایشو از گوئنگ ٹو دا اٹرنیٹی کہ او سرکولر اوندے اچ اے اوندے بعد کہانی اگوں تے ودھدی اے اور ایندے اچ بہوں ساراں چیزاں جیرھا استعمال تھین مثلا ایندے اچ سب توں زیادہ جیڑھی اے او ہیومن تے ڈیوائن نالج دی بحث ہے کہ ہیومن نالج دی لیمیٹیشن اور ڈیوائن نالج دا اٹرنل ہون یا انفینٹ ہون ہون دی گال ہے اچھا اونے کیتا مطلب جیری حق ہے جو خود ہے اوندے انہیں چیتے دا ذکر کیتے چیتا بذات خود ایک پاور دی علامت ہے او پاور دی علامت دے طور دے اتے او چیتے کو فیوز کیتے اور این کہانی ہے بی ایک چیز بار بار آ رہی ہے ڈارکنس اور لائٹ روشنی اور اندھارا اے وقت تساں ہی کو دیکھ سو

ملدن ہاں بالکل اچھا ہن این کہانی کو اگو تے ٹریندے ہوئے ہاں اتھا ایک حیران کن ہے کہ او بندہ ڈھک دے اندر موجود ہے ہن اون ڈھک دی عذاب کو اون اوک کو جھیلن واسطے او اپنے انر سر پہ لگا ویندے واپس اپݨے جتھاں اوندا پاسٹ موجود ہے جتھاں او مطلب ہے او وقت گزریندے ہر او شے اوندی تھیندی ہے جیڑھی کݙاہیں اوندی ہوندی ہے مطلب ہے او اپݨے اندر دے وچ ݙیندے رادر دین آوٹر دے ݙاہݨ دے ݙیندے او جیل کوں ایکسیپٹ کریندے اے سب توں امپارٹنٹ پوائنٹ ہے سٹوری دا کہ تہاݙے اتے اوں وقت تک بھید نہیں کھلدا جب تک تساں اپݨی موجود کنڈیشنز کوں، ریالٹیز کوں، ایکسیپٹ نہ کرو۔ او جیڑھے ایکسیپٹ کریندے تاں ہولے ہولے اوندے اتے بھیت کھلدے۔ ہݨ اتھاں ݙو ایشوز ہن، ݙو اہم ایشوز ہن۔ ہک اے کہ او اینگول اچ اے کیونکہ اوندے بیک گراؤنڈ اے، او ہک پروہت اے، او ہک آشرم دا، ہک چرچ دا پروہت اے، اوں بے پناہ لکھتاں پڑھیئن،

کہ خدا دے شبد کوں انہاں کوں پڑھن انہاں دی سدھ بدھ گھدن او اپنے آپ کوں کوسچن کر کے آدھے کہ ہک مطلق ذہن دا آخر او کیا فکرہ آکھ سکدے او لفظ کیا آکھ سکدے او جیڑے ایندے وچ آندے او پچھے اوندی ساری او جیڑی تلاش ہے او ختم تھی اودے بعد اونکوں اے پتہ لگدے کہ جیڑھا گیان دا انتر گیان دا جیڑھا طریقہ کار ہے یا جیڑھی روایت ہے یا ٹریڈیشن ہے او اپنے آپ کوں ریپیٹ نہیں کریندی ہر جاہ تے وکھری ہوندی ہے کتھائیں خدا جیڑھا ہے کہیں کوں تیز روشنی نظر آندے گو بیک ٹو موزن کہیں کوں تلوار دی دھار اچ ڈے دے کوئی گلاب دے پنجرے اچ ڈے دے چھی کوں لمے اوندا تجربہ تھیندے او ہک چرخ ڈے دے ہک وڈا ویل ڈے دے اتھاں او حیران کن تجربہ ڈے دے کہ انفینٹی دا ہک نواں تصور ہے کہ یو کین سی دا اینڈز تہاکوں اوندے کنارے ݙسدن ول وی او لا محدود ہے ول وی او انفینٹ ہے اوندے نال کہانی اگوں تے ودھدی ہے جیلے اونکوں اوندے بعد جیلے او اپݨی ذات کولو نکلدے جیلے او زینہ کان کوں بھل ویندے کہ او کون ہے ناؤں مطلب ہے او اپݨی ذات کوں، اپݨے فرد کوں، اپݨے ہووݨ کوں جینکوں تساں تصوف دی زبان اچ اگر تساں اسلامک مسٹیسزم دے اتے ݙیکھو تاں او ہے کہ نفی ذات جیڑھے او اپݨی ذات کوں بھل ویندے کہ زنکان کون ہے اوندے اتے ڈیوائن راز منکشف تھیندے اونکوں مل ویندن ہݨ جب زنکان ہی نئیں ریہا جب او بندہ ہی نئیں رہیا تاں او طاقت کت واسطے حاصل کرے۔ صحیح۔ طاقت وی بندے دی اپݨی لمیٹڈ پیریڈ دی یا اپݨی ویکنس دی وجہ کولو او ہمیشہ طاقت دی تلاش اچ رہندے۔ جیلے او ڈیوائن نال ہک تھیندے ول اونکوں ایں قسم دی کوئی طاقت دی ضرورت نئیں ہوندی، نہ کوئی ڈوجھا بندہ ہوندے نہ کوئی ڈوجھی قوم رہ ویندی ہے۔ پچھے جیویں خج صاحب ہے کہ ہر جا ذات کوں نلدی عاشق جان یقین ایندے ذات اور ایں کہانی ہے جیک جیڑی خوبصورت گال ہے میں کو ایندا میں تساں میں دی گائیڈ کرے سو میں کو اونے پہلے گال کیتی ہے کہ ہک لفظ ہے خدا دے ہک لفظ دے وچ تمام زباناں آ سکدن یا کہیں زبان وچ جو کجھ آکھیا ونڄ سڳدے او خدا دے ہک لفظ پچھوں وے۔ جیلھے اونکوں او شبد ملدن او لفظ ملدن تاں او چوݙاں ہوندن۔
جنہاں دے حرف جیرھے ہن او چالیہہ بندے۔
اچھا ایندا مطلب اے میں کوئی ڈیفینٹ تہاکوں جواب نہ ݙے سڳساں تے آربیٹریری نمبر وی تھی سڳدے چوݙاں اور چالیہہ وی آربیٹریری تھی سڳدے لیکن آخر اوں چوݙاں اور چالیہہ کیوں یوز کیتے چالیہہ دے بارے اچ تاں میں کہیں نہ کہیں حد تک تہاکوں آکھ سڳساں کیونکہ عیسی جیڑھے ڈیزرٹ اچ ڳئے اوں جیڑھے روزے رکھئن او چالیہہ ݙینہہ دے ہن ول اوندے اتے اوندی ذات اور پوری تہاکوں عبرانی روایت دے وچ چالی دا حصہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ چالی اچ ہی تہاڈے اتے راز منکشف تھیندن۔ موزیز وی چالی ڈینھ پھردا رہ گیا او گھن کے اپنا قوم کوں۔ عیسی وی چالی ڈینھ روزے رکھین۔ اور مطلب اے یو انڈرسٹینڈ کے سیمٹک ریلیجن دے وچ اے بہوں اہم ہے چالی دا عدد۔ لیکن چوڈاں دا جیڑھا ہے اے میں تہاکوں وعدے نہیں آکھ سگدا صرف میں ہک آئیڈیا تہاڈے نال شیئر کرنا ہن او پورے پراسس دی کمپلیکسٹی کوں ڈیکھو ہک عدد بڑا اہم ہے او ہے سیمن کہ گاڈ کریٹڈ ارتھ یونیورس اوں ست ڈینہہ اچ یونیورس کریٹ کیتا

کہ بے ترتیبی جیڑھی ہے جیڑھی ایپرنٹ بے ترتیبی ہے او یونیورس دی سب توں وڈی ترتیب ہے کہ ہیومن مائنڈ بے ترتیبی کوں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکدا اوندی وڑت کوں نہیں سمجھ سکدا اوکوں ہر شے سکیٹرڈ اور بے ترتیب نظر آندی ہے اور بے ترتیبی دے معنی تلاش کرن ڈیوائن پلیئر ہے اور ڈیوائن نال ہک تھیوݨ ہے تے اے جسٹ اے مطلب میں کہانی دے بارے وچ آئیڈیا ہے باقی اوکو سرائیکی اچ کیویں ہے کیا سرائیکی مزاج ہے اوکو ظاہر ہے تساں بڑے بہتر انداز وچ ڈسیسو میں کوشش یہ کیتی ہے کہ سرائیکی کہانی اور سرائیکی مزاج کو لفظ با لفظ ترجمہ کرݨ دی بجائے اینکوں سرائیکی مزاج اچ میں کنورٹ کر کے تے ایندے واسطے کراں کجھ لفظ میڈے واسطے اوکھے ہن۔ بڑی کامیاب کوشش ہے۔ جی تھینک یو سر تھینک یو سر اے میڈا ایویں خیال ہے ایں کہانی دے بارے اچ اچھا ٻی ایندے اچ ہک پوائنٹ میڈے ذہن اچوں لہہ گئے پوری کہانی اچ ہک فرد جیڑھا کہیں ٻہوں وݙی ڳول اچ ہے او اپݨے آغاز دے سفر اچ کتنے وݙے انر کنفلکٹس توں گزر دے اور او تہاکوں کہانی دے وچ کلیئر نظر آندے کہ ہک دا تے او آدھے مطلب پہلے اوندی کھل چھل کیتی ویندی ہے ݙبیا ویندے اور اوکوں مطلب ہݙیاں بݨ ݙتا ویندن اور وت ہک سٹیج تے آ کے او اپݨے خوابیں توں چھوڑ کے او آدھے کہ میں اپݨے فرش دی گھم کوں

اے کہانی اتنی آسانی نال سمجھ آنڑ آلا لی کائنی اور ایندے نال سعید خان ایندا جیڑا ٹرانسلیشن سائیڈ کے سائی نا جا اے اتنا ہی اوکھا ہے جی میں اپنا زن کان کو نا جا لفظ دی گول اوکھی ہے ہاں یا چیتے دی کھل پڑھن سو اوکھا ہے ہاں اتنی اوکھی ہے ان دی وجہ ہے

کہ او
الٹیمیٹ ریئلٹی یا ریئلٹی اٹ سیلف کو جڑا ہے او نہیں او کو پرسیو نہیں کر سکتا اون اپنے لفظ نال جڑا ہے
اچھا دوجی یہ کہ فلسافیکلی انہاں اے میں کو جڑا نظر آئے کہ انہاں وچ میٹیریلزم بھی ہے کہ چیتا مطلب ہے کو اسا اگر نیچر دے نال جوڑوں اون تے میسو امریکن اون دے وچ چیتا سیکریٹ جے کہنی مل رہے گئے یا جویں تساں طاقت دی گالھ کیتی ہے بالکل او طاقت دے طور طاقت دے سمبل دے طور تے استعمال تھیندا دیوتا ہا میسو امریکن جڑے پس منظر وچ لکھی گئی جی جی جی لیکن اوندے وچ ول اساں نیچر دی گول جلے کرینے ہیں او بھی ساکو کتھائیں قریب گھن ویندی ہے یعنی مطلب ہے زمینی تجربہ جڑا ہے بنیادی طور تے اوندی اہمیت زیادہ میں کو نظر آئی ہے

ظاہر ہے کہ اوں کہانی جیڑھے پس منظر اچ ہے جیڑھے معروض معروض اچ لکھی گئی ہے اودا ہک سگنیفیکینٹ رول ہوندے کہانی دے وچ او کیڑھے اوندا معروض کیا ہے اور اے بالکل صحیح ہے میٹیریلزم دا عنصر دے اتے ڈومینیٹ کریندے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ساڈا ٹائم ختم تھیندا پئے بڑی مہربانی ریکارڈنگ کیونکہ ول بند تھی ویسی۔
ناصر بڑی تسا میدا تے چیتا جاتے والا ہے میں کیونکہ کہانی دے نہیں ایدے ایدی ذمہ داری دو ہے تواڈے اوتے اچھا۔ پاور دا عذاب ہی تسا پتہ ہی نا نا اے ضروری ہے سر کہ چیزیں کو ہاں۔ تھوڑا بہت کھولیا تے ونجے نا کہ اے جڑے بڑے رائٹرز پین تے ساڈے کولو وہ ساڈے مطلب کو کھولو ہی نا اچھا ول تہاڈا ایک بڑا وڈا کنٹریبیوشن ہے کہ سرائیکی دے وچ ٹرانسلیشن اور اتنا خوبصورت ٹرانسلیشن میرے خیال ہے اج تک نہیں تھیا تھینک یو سر میرا اے تہاڈے بڑی بہت وڈی کنٹریبیوشن ہے ول بورخیز دے نال لوگوں دی تعارف تھی ون ول او جڑا کوئی کو چھپسی جلے لوک پڑھسن اینکوں سوچیسن اچھا اے سوچن تے مجبور کریندے اے او رائٹر اے جیڑھا تہاکوں صرف پلیجر نی ڈیندا۔ اے
اے ہک ٹائم ای ختم تھیندا پئے۔ جے۔ اردو ادب دے وچ ہک بڑا عذاب پیدا تھیا ہئی ارلی ٹوئنٹیز اچ نائنٹین دے سٹارٹ اچ نا انیس سو ڈاہ انیس سو کولوں شروع کرو چا او اے ہئی کہ تساں اوندے ہتھ اچ گن ڈیونڑ چاہندے ہو اپنا رائٹر دے ہتھ اچ کہ او سوسائٹی کوں بدل ڈیوے۔ کہانی صرف اور صرف تہاڈا سوچیں دا سوچنڑ دا عمل پیدا کریندی ہے۔ تہاڈا اپنی ذات نال ہک ربط پیدا کریندی ہے اور جڈاں تساں سوچنڑ دے عمل اچ آندے ہو پچھے بیاں چیزاں وقوع پذیر تھیندین۔ اچھا اے ضروری نی ہوندا کہ